Исәннәрмесез, саулармысыз, хөрмәтле тамашачылар! Әйтүченең иң тәмле сәхифәсе килеп җитте. Әнкәй табыны дип атала. Һәм әни белән килешкәнчә, ул миңа рөхсәт итте бу тапшыруда күрсәтергә аның калада Татарстанның иң уңган булган хуҗабикәләрен. Бүген без әзерлибез менә шушындый хикмәтле коймак. Ләкин ул гадәти коймак түгел, ә мич коймагы. Хәзер Аны пешерү серенә төшендерәчәк минем якын дустым, сезнең яраткан блогерыгыз, Ватаным Татарстан газетасы журналисты Гөлгенә Шихапова. Гөлгенә, рәхим ит бирегә. Мин сине менә шушындый көчле алкышлар белән каршы алам. Гөлгенә, чыннан да бу бик хикмәтле коймак, әйме? Ни өчен ул мич коймагы дип атала? Мич койма гына ашап тора бит инде, шәһәрдә дә. Мин менә мичтә пешкән коймакны күргән кеше түгел, шуңа күрә мин әйтә алмыйм бу кайсы пешмә- э, нигә ошаган Гадәттә коймакка. мич коймагы шушылай пешә инде, теге мич алдына куясың да табаң белән пешә. Ә монда шәһәрдә, шәһәр өендә мичебез булмагач, җаен таптык, аны инде күп кеше пешерә. Э, Духовканың гриль режимына куеп, башта табада Газ өстендә табада аскы ягын төшеп пешереп алырга кирәк. Әйдә, аны сөйләмичә торыйк, анысы сер булсын, әйме, Гөлгенә? Ә менә шәһәр шартларында мичне ничек табарга мөмкин булуын хәзер Гөлгенә белән тәфсилләп күрсәтәчәкбез. Бу юлы Ватаным Татарстан газетасы журналисты, блогер Гөлгенә Шиһапова рецепты буенча мич коймагы әзерлибез. Менә ниләр кирәк була. Бер стакан җылы сөт, бер стакан җылы су, ике йомырка, ике калак майонез, коры чүпрә, унбер грамм, ике калак шикәр комы, тоз, бер калак чамасы, һәм он, чамалап салабыз. Шулай итеп, башлыйбыз. Су, сөт, йомырка, майонез, шикәр комы, тоз һәм чүпрәне бергә кушып салабыз. Барысын бергә яхшылап болгатабыз. Онны иләктән әз-әзләп кенә салабыз һәм камырны Куе сметана хәленә җиткәнче туглыйбыз. Гөлгенә, ә менә без пешерә торган мич коймагы ни өчен мич дип атала? Без бит инде мичтә пешермәячәкбез моны. Бу инде теге мич коймагына ошаган, шуңа күрә мич коймагы дибез инде. Монда шәһәрдә бит авыл мичләре юк, авылда да авыл мичләре юк бит әле ул хәл. Сүттереп бетергән халык. Менә шул духовканың гриль функциясе ярдәм итә. Балачакка ук кайта, кешеләрне хисләндерә. Менә шул бер ашап караган кеше бу коймакны гел сорап тора миннән. Мин аны хәтта пешереп тә бирәм. Хәзер инде үземә ияртеп, кая ашка чакыралар, шунда коймакта алып бара башладым. Так что коймак аш дигән кеше ашка чакырсын. Менә шул, менә шушы камыр әзер, менә шушындый. Куелыкта булды. Әйе. Камырны чүпрәк белән каплап, 20 минут чамасы кабарганын көтәбез. Камыр күпереп чыккач,

Коймакны гриль режимында әзерлибез. Духовканы алдан җылытып куясы. Духовкада 6-7 минут тотканнан соң табаны чыгарып, коймакны майлыйбыз. Пешергән ризыкларыгыз тел йотарлык тәмле булсын! Җитез генә килеп җиттек тапшыруның финалына. Дөрестән дә шул кадәр кызык хикмәтле э, чарасын уйлап тапкансың Гөлгенә. Менә шәһәр шартларында мич коймагын шулай әзерләүне. Кем әйтеп бу рецептны? Менә шулай эшләп була дип. Бер ягын менә газ өстендә, икенчесен духовкада. Мин аны э, үземнең Хәзер бик якын дустым инде э, атаклы блогер Тәнзилә ападан күргән идем. Шулай пешергәнен ул тәфсилләп, аунат аунатап пешерәдер и туктады, мин дә пешереп карыйм дип пешердем дә. Әмма мин Тәнзилә апача пешермим аны. Минем рецебым башкарак. Үземә теге пешерә пешерә, кешедән карамыйча, гадәти камыр коймага куеп, үземчә шулай итеп пешерәм. Нишлибез инде? Бәя бирер вакыт җиткәндер. Әйдә, син дә кабып кара, мин дә кабып карыйм. О, шундый йомшак. О, шундый булырга тиеш. Әйме, тегени, болай бераз бармак белән тидереп аласың, ул нитә башлый. Болай бата дип әйтимме соң? Батырга тиеш, инде тәмле Шундый кызык, шул кая җиңел мамык шикелле генә. Нык тәмле. Без менә бу яктан карыйсың, минем әни оладушки пешерә иде, әйме? Менә бу дөрестән дә газ өстендәгесе менә шушы бит, әйме, пешкән рәвеше. Ә бу Нидә, духовкада? Эй, гриль эшенә. Бу дөрестән дә мамык шикелле авызга капканда. Мин болай мамык ашаучы кеше түгел инде үзем. Ләкин менә шул күзәл алмавынча мамык шундыйдыр, йомшактыр, күпереп тора шикелле. Телем дә көрмәкләнә мондый тәмле коймакны авызга капкач. Син боларны да Гөлгенә заказга пешерәсеңме?
сораучы булганда пешереп бирәм. Әйтәм бит инде минем теге камыр гына пешереп утырсам, журналистик эшем кала, шуңа күрә бик якын кешеләремә, кунакларга барганда пешереп алып барам. Ашыйсым килә дигән кешеләргә, авырлы кешеләргә, ерактан кайткан дусларыма. Менә мин бер дустымны көтәм, Австралиядән кайткан дустым, бергә укыган дустым. Менә аны инде мин һәрвакыт бәлеш һәм коймагым белән каршы алам. Ә гаиләдә синең шушы мич коймагыңны иң яраткан кеше кем ул? Бөтенесе дә яраталар.
Гомумән гаиләдә. Яратып кына карамасыннар диген, әйме? Гаиләдә нәрсә пешерсәм дә яратып ашыйлар. Бик балалар да, ирем дә ризыкка талымнап тормый, рәхмәтле. Шулай итеп, Гөлгенә вакыт табып һәм теләк белдергәнең өчен бик зур рәхмәт шушы тапшыруда катнашканга. Әгәр дә хөрмәтле тамашачылар сорауларыгыз бар икән, мич кыймагын пешерү буенча башка төрле, менә Гөлгенә Ватаным Татарстанда социаль өлкәне алып бара, Менә күңелегезне бушатасыгыз килсә дә, әйме, аңа мөрәҗәгать итә аласыз. Социаль челтәрләрдә дә бар ватаным Татарстанның үзенә дә. Әйе, әйе.
Пешереп тә күрсәтәләм. Мастер-класс үткәрәсеңме әллә? Кирәк икән, пешереп тә күрсәтеп бирәләм. Мин теге акчага үткәрмим мин аны. Бөтенләй бер акча кырылмаган. Әйе. Килеп чыкмый икән, рәхәтләнеп бер ял көне кунакка килегез. Менә шулай. Менә бит бөтен Татарстанга килә башласа сиңа гел генә. Ник әйттем дип үкенерсең әле. Пешерәм диюче сез булыр. Әйе.